Wi moyn gair y ti nawr. Ti ddim yn gwybod le buodd ei nithwr i ti. Efo Emma yn ei thi hi. So gewch chi sbario chwarae Sherlock Holmes wan. Yn cewch.
Ti eisiau rhywbeth arall? Na, dwi'n ond o'ch.
Braf ar rei, cael y sylw i gyd. Codi'n hwyr, sbarag nid i rownd, colli ysgol, a cael tendant gyn mam a bob beics. Oh, dwi'n methu dall pan mae hwnna'n traffarth mynd o yma. Swath fo gysgu ma ddim. Ffion, Dyna ddigon. Ac i chi gael gwybod, ych gweld chi a fo a dad a'r ddynas dan y ffair ddaru wneud i Dylan droi droed yn y lle cynta? Be?
Nac i rioed. O, Dylan, be nawn ni fo chdi dwa?
Bore da. Ffion?
Mae'n mynd i fod yn chaos cywir. Wyf yn gwybod siwrn ni'n mynd i ddod i ben ai. Wel, os liciwch chi fi, dra i wneud yn hen rownd. Diolch, Emma. Ti'n gwybod fel mae dde fore di Sadwrn, mae fydde octopus wedi copo. O nie!
Be am ni wneud rownd Sir Hogia? Fedra i wneud rownd i, Menter Fari. Fedri.
Am awel yn gwybod am rownd Mei, a 'sa Nicky'n gallu wneud rownd o lan? Ie, yeah, yn gweld beth statty lori mae. Peth yw, sy'n ni hyd yn oed yn gwybod os yw'n mynd i allu cystadlu yn y blygen ras mae ni. O, ar y gair!
Di dylan o well. Di o'n mynd i ras, yndi? Dwi'n gwybod.
Mae'r witch doctor newydd gyrraedd acw wan. Ah!
Deud oedden ni gyna, ynde Del, mor ffodus oedden ni bod chdi yna pan ddigwyddodd y ddamwain. A Glyn a Miss Charles wedyn rhoi lift i chdi'r sbyty. Y pedwar ohona ni'n ah. digwydd bod yn y lle iawn ar yr amser iawn. Do, wir, fes ti'n lwcus iawn fod pawb o fewn cyrraedd i chdi. Lwcus iawn. Ah!
Os ti eisiau siarad efo Awel, sy'n am pwynt, achos mae di cael homar efo allan bod dad di deud wrth i am wneud i gwaith cartra yn lle rhyw hen actio gwirion. Mae o'n meddwl na'r unig reswm mae'n actio ydi gael bod efo chdi, ond da ni'n gwybod yn well dydan?
Ar y hwyl di bod ar islwyn a selyn tŷ dim fan hot dogs na nagos? O, dwi'n da dal yn flin hefyd. Mor ddigwilydd. Cerad mewn i fama, gofyn am banad ar funud nesa dwyn y busnas neu gyd.
Mae yma. He? Yn llythyr i. Yn y Lonely Hearts. Cael weld. O fyna.
O, ydy hefyd. Pwysa meddwl de. Lina, pryd? Wsos dwytha? O, o be o Harry ti mond hwyl diniwed oedd o ddim i reid o'n papur, O, siwr. Callian, neu di diom yn ddiwedd y byd, nac di. Os ti'n misio nhw, sy'n rhaid chdi mynd i nôl nhw, nagos?
O, ti dlai. Gawn ni sbord, siwr. Dwi'n gwneud rownd Ari a Mawel yn gwneud rownd Meid. A os nei di rownd Dylan, de, mae Islwyn di deud eitho ni yn y car i ddangos y rownd.
Coch, plis, Lina. O, iawn, diolch.
Snapes yn oce?
Di am o'n i?
Di o'n ôl yr ysgol?
Na, di compassionate leave, meddwl fo. Oh. Cofio fi ato fo i fan pan weli di, di.
Lee, aros.
Eich yn arna fi o'r bais, di. O gin i lot o betha ar y meddwl yn ddiweddar, y sioe 'ma bob dim. O 'di petha'm 'di bod ry fath mi. Ella sa well di ga'l brêc, jyst am dipyn, jyst am bythefnos.
Os na dyna tisio, iawn.
Fyswn i'n mynd i wario am fythdi, wi moyn gwybod le mae'r arian a geso ti da'r boi hot dogs a paid esgus bod ti'n broke, achos weles i'r wad na nes ti yn y ffair. Ie, wel, gen i nghwstau fi, chi. S'mod ti'n twli llwch i'n llygaid ni, go boi.
A fi'n meddwl am unwaith, jyst unwaith, bo' chi'n falch ono fi. Yn falch mod i'n trio neud wbath allan o mywyd. Lle bo' chi'n haslo fi trw'r amser. Paid â gwrando ar dy dad, Roger. Wrth gwrs bo' ni'n falch ohona chdi.
Na di lwcid y fan di to, fel nes di o'r bla'n. A dwla i di mas am byth. Ti'n deall? Ie. Yeah. Uh,
Ww, mi fydd na ddyn tal tywyll yn camu mewn i dy bywyd i, ac mi fydd o'n pentyrru am rhegion exotic ar dy bendi. Dio fawr o ots gen i am yr anrhegion exotic. Ond swn i'n medru gwneud fo rwy'n sgeibo i ar yn rhaid am da fi cyn bellad ag y medar o'r caffi yma, felly. Nai.
Ffansïo dy hun yn dipyn o toy boy, wyt ti'n meddwl cyf... Yr ddwy o'noch chi dros yn ysgwydd? Ww! Rhywbeth bach i ti. Rhaid diolch i ti am roi bwyd i'r teulu na yn ystod yr haf 'ma. Hwyl lawr, Mal. O, misio chdi siŵr. Ond diolch ti 'r un fath. O, ti 'di gneud 'y niwrnod i, Bryn. Mwah!
Dwi'n me'wl bo' Arry ddigon ddrwg.
Paned wan mewn cwpan os gwelwch yn dda. Iawn.
Rhaid nawr te Bydd wag 'da chi lawr fyna, reit? Ond ma' 'na short cut, Forco. Ddudish i do, so well 'da ni'n cerddad. Ferched, wi ar frys os nage chi 'di sylwi.
Misus Morgan? Ia, Meirion.
'Di Dylan yn well? 'Dach chi'n meddwl fydda fo mynd i rasio dy Sadwrn? Rai' ni ga'l gwbod 'dach chi'n gweld achos gynna ni lot o waith trefnu i neud 'de. Wel a finna hefyd Awel, fel mae'n digwydd bod.
Hwn yn ôl. Mister Morgan, dwi anghofio bod rwy'n di canslo, mae'n siŵr. Uh, un CV yw dio. Dwi'n mynd ar ei gwylio. Ah, Mrs Morgan, mond holi. Di dylan yn y rasio dy sadwn.
Cofiwch cael gad ar y hôl, bob tro.
Allai'm credu'r peth. Mae Ewell yn mynd trwy ddynion yn gynt a dwi'n mynd trwy focedi crisps. Another one bites the dust.
Ydych chdi wedyn, oce? Roger.
Be? Ynglŷn â'r arian a ser arnach chdi dy dad. Ydyn nhw gen ti? Nag ydyn, dwi'n sgint. Os rhaid iddo fod mor gryntachlyd efo'i bres trwy amser, yndi? Chwarae bod yn deg ar dy dad, Roger. Ddim eisiau rhan o'n ei boced ei hun, mae o, naci? Mae'n rhaid iddo fo dalu nôl i Nia. Ia, wel, mae ddigon main arna fi na fi chi. Iawn, iawn. Dydych wrth fo geithon nhw ddiwedd yr wsos, da. Os gyn dy dad dim tac, ti'n gweld. Llygebus mae o. Fe ddylsa fod yn i ôl ymhell cyn hyn.
Hei, be' ti 'di neud efo'r holl bres 'na ar ein ffair?
Mae gen i ddyledion reit. Sa raid chdi gael gwybod. O. Oi.
Ia, wel, na fe, rhaid chi bod yn ofalus o'r cwn ma. O, gwachwch chi ôl i chi! Ie,
rhaid.
Hei, yda ni'n mynd i gael trip i weld yr as ta? Dwi wedi cael llythyr caniatad gen mam yn barod. Wel, be? Fi'n er as ta?
Dwi'n yn gwybod, a dwi'n misio gwybod.

Ti'n ffansi mynd â fi? Wir wan, oeddech chi union fel Colin Jackson. O, no.
Oeddech, gwir i chi rôl at y millta. He, wel, wy'n parchu ti'n yn rwser, na gwy.
Mae di bod yn draed moch yma ys ben bora. Be wyt ti di bod yn neud? Dwi'n credu bod fi di neud mwy na'n siari am eddi, yn do fe, ferched?
Wel, felly mi throi hi. Ddrwg yna i am yr hen gamddealltwriaeth yna. Iawn. Welai di nos Wener? Ia, iawn.
Hwyl.
Ta-ra!
Nos Wener? Hmm.
Mae di gofyn i mi mynd allan am ginio fo fyny. Ddim mwy o honky pankies i chi, Iwan. Boi o dogs di chael i.